about and kind of just bring everything together and summarise what the day's been about. But dwi wir yn gobeithio bod chi'n gadael heddiw efo, ddim yn gwybod, rhyw deimlad bach cynnes yn eich calon chi. I really hope you leave here with a nice, warm, healthy glow and a good feeling about how you're going to move forward efo'r Gymraeg yn eich ardal ac yn eich ysgolion chi. Um, ond na i basio'r awenau rwan i Gwawr Meilar.

sydd yn dod drosodd o'r cychwyn cynta er bod ni'n hwyr yn cyrraedd, ond o'r cychwyn cynta ydy tîm, cyd-weithio, efo'n gilydd, together, cymuned, cymdeithas, ella bod fi 'di ail-adrodd. Ond dach chi'n gweld, mae pawb yn dysgu yng nghwmni bobl eraill, 'di cael ei sbarduno gan rywun arall, o' 'na neb yn ynysig, o' 'na neb ar ben ei hun, a dyna pam Mae'r gynhadledd yma 'di dod hefyd oherwydd mae Prifysgol Bangor, Caban, yn cyd-weithio efo gwe, ac yn aelod o'r Bwrdd Strategol Datblygu'r Gymraeg, gwe, ac o ganlyniad, ddothon ni at yn gilydd i feddwl, o ran un o'r blaenoriaethau, i gynnal cynhadledd, a sut i ddod at yn gilydd i weld sut mae ymchwil yn gallu cael ei ddefnyddio yng nghyd-destun datblygu'r Gymraeg, a dyna pam oeddach chi'n cael y sesiynau bore 'ma trwy yym Enlliw. A dyna sydd yn cynnal yr yym gynhadledd yma efo'i gilydd dwi'n credu, sef bod pobl yn cyd-weithio efo'i gilydd, ac o'n safbwynt ni, o safbwynt ymchwil hefyd. Ac wrth edrych ar yr ymchwil yma, 'dan ni 'di clywed gin Carwyn, Gin Aled Roberts yn y bora am y petha ma sydd yn gyrru cyd weithio, am y petha sydd angen cael ymchwil er mwyn datblygu'r Gymraeg yn ogystal a'r afiaith a'r penderfyniad i siarad y Gymraeg. Da ni di clywed am um, Schools as Learning Organisations, ysgolion um, syrtlu wrth gwrs, uh, profession, uh, uh, standards, professional standards, uh, safonau proffesiynol ar gyfer arweinyddiaeth, A mi welwch chi'n bob un o'r rheini y pwyslais yna ar gyd-weithio, a chyd-weithio o safbwynt ymchwil yn tan atebu, yn angori y pethau da sy'n mynd ymlaen. A heb i chi feddwl heddiw, mae pawb yn eistedd ar ymchwil bendigedig i fod yn ffenast siop i Gymru. So oeddwn i'n clywed bore 'ma bod gynnon ni le i gael balchder a dathlu yn llwyddiannau'n hunan, a maen nhw i gyd wedi cael eu rhoi i ni heddiw. Un o'r pethau pwysica mae'r um, cynllun y Gymraeg a cynllun datblygu'r Gymraeg wedi roi ydy yr angen yma i gyd-weithio o safbwynt y Gymraeg, a da ni wedi gweld hwnnw ar i ora yma yn yr holl arferion da heddiw. Rwan, tra safbwynt ni o ran y brifysgol, a na i sgipio drwy hwn, achos dwi wedi cael y greifiad slot ynddo, a mae'n switch off slot hefyd, a sa chi efo myfyrwyr Yn y coleg, sa nhw'n newid y switch off na rhywbeth arall ynde, ond da i fod yn daim ar ôl hynny. O safbwynt y Prifysgol Bangor a Caban, sef y bartneriaeth newydd o ran hyfforddi athrawon, mi ydan ni, fel o'n i'n sôn gyna, yn aelod o'r Bwrdd Strategol Gwe. Mae CIRI hefyd, sef y Sefydliad Ymchwil, Tystiolaeth ac Effaith, yn gallu helpu ysgolion i ddatblygu y math o bethau cynhyrfus da chi wedi glywed heddiw, a'i wreiddio fo mewn ymchwil, a'i werthu fo i'r byd yn ehangach. Ond yn sgil ynny hefyd, da chi'n gweld bod y Brifysgol yn elwa. Mae'n ddwyffordd. Da ni'n dod i wybod beth sy'n mynd ymlaen yn arfer dda, er mwyn bwydo pwy, meddech chi? Er mwyn bwydo ymchwil ar rywun sydd mewn rhyw dwf ifori? Nace. I'n hyfforddion ni, i'n darpar athrawon fydd yn dod i'ch ysgolion chi ym maes o law. Felly mae'n bwysig bod ni hefyd yn gwybod am yr arferion da yma sydd yn mynd ymlaen. Peth arall 'da ni'n gallu ei gynnig hefyd, wrth gwrs, ydy'r yr gwaith ymchwil o werthuso y math o brosiectau 'da chi 'di glywed heddiw, sef y research projects and evaluation sydd o dan ofal ENLLI yn mynd i Wel, dwyn ffrwyth yn y rhai o broses- prosiectau da chi 'di glywed amdanyn nhw heddiw. Un ohonyn nhw ydi prosiect Saint Joseph da chi 'di glywed amdano fo, ond heb yn wybod i chi falla, ma' llaw Enlli wedi bod, a Nia hefyd sydd yma heddiw, a rhai eraill hefyd, tu ôl i'r prosiect yma, trwy weithio 'fo w- gwe i werthuso fo, sef yn union beth ma'r Llywodraeth yn chwilio amdano fo, sef arfer wedi angori mewn ymchwil. A dyma'r math o beth, os ydach chi isio cyd-weithio hefo'r Brifysgol, y gallwch chi gael, ydy bod yr Brifysgol yn gallu cynnig i chi y cefndir ymchwil i gyd-fynd efo'ch project chi, wneud y gwaith i chi, wneud y gwaith caib ar ail, dach chi'n bobl brysur wrth gwrs. Cynnig y dulliau ymchwil sydd i fod ar waith er mwyn gweld ydy'r project ymchwil yn mynd trwy'r prosesau cywir. Edrych ar y gwerthusia a cynnig argymhellion. A dyna'r math o beth mae Sint Pro-, er, Project Sint Joseph wedi gael hefyd gan y Brifysgol. Be mae'n gallu gwneud iddo hwn wedyn? Bwydo fo i'r hunanarfarniad, falla. Ac yna, dewis a dethol pa argymhellion maen nhw isio i gario ymlaen, er mwyn gwneud yn siŵr bod yr arfer yna yn gynaladwy o flwyddyn i flwyddyn. Dio'm yn one-off, nad ydi o'm yn seren wib. Wrth gwrs hefyd, da ni wedi clywed bore yma gyn Aled Roberts am Caban a'r berthynas newydd yma sydd ar ACCA, Athrawon Cychwynnol Athrawon yn cychwyn yn y gogledd, sef y bartneriaeth, unwaith eto da ni efo'r gair partneriaeth, rhwng Brifysgol Caer, Bangor, chi fel ysgolion arweiniol a gwe. Ac yn rhan o'r weledigaeth yna ydy wneud yn siŵr bod yn hyfforddeion ni yn rhannu gweledigaeth ranedig ynglŷn â'r Gymraeg, fel da chi'n gweld yn y fan yna. A pan ydan ni fo'n hyfforddio, da ni'n ceisio rwan, yn y ffordd arloesol, i weld ydyn nhw yn gwerthfawrogi'r Gymraeg, ydyn nhw'n gweld gwerth mewn ymchwil, ydyn nhw'n gallu defnyddio'r dulliau ymchwil oedd Enlli yn sôn amdanyn nhw, ydyn nhw'n cael profiadau cyfoethog. Ac un o'r projectau o safbwynt ni, mae y Cymraeg bob dydd newydd fod rwan a Megan yn siarad, wel da ni wedi bod yn Glan Llyn fel criw sy'n cychwyn yr uwchradd eleni ac wedi bod o'r cyfrwng Saesneg, y cyfrwng Cymraeg yn clywed am dy hanes di a da ni dod â nhw at ei gilydd a cael enllun a'i cael codi ymwybyddiaeth iaith a dros banad, dros ginio yn cael y plant a'r myfyrwyr i siarad efo'i gilydd a dechrau dysgu am y Gymraeg. Felly da ni'n trio hefyd partneru efo'r math o beth sydd yn digwydd mewn ysgolion, fel bod hyfforddion, pan nw'n dod atach chi, wedi cael y math o brofiad, a gobeithio, defnyddiwch nhw i gario mlaen hefyd. Wna i basio dros rhai o'r rhain, ond dwi'n sticio efo un yn fan hyn. Mae gynnon ni hefyd dystysgrifau iaith cenedlaethol lle da ni'n gorfod um, hybu yn hyfforddion ni i wella iaith. A mi o'n i'n eistedd yn fanna efo Delys sydd wedi dysgu um, Cymraeg ar gyfer yr hyfforddion Saesneg sydd efo ni, a mi oedd hi'n sôn ac yn gwrando ar Gemma Rush yn fan'na, ac mi oedd hi'n deud, Ar, o dwi isio crio i chlywed datblygiad i Chymraeg i. O, mae hyn yn lyfli i'w glywed. Mae hi'n enghraifft berffaith ydi o'r continiwm iaith. Sut ma di cychwyn yn y coleg? Chydig bach falla, hadyn, ond fel ma'r hadyn yna di dod yna heddiw, a dyna be ma'r Llywodraeth isio ei weld, dyna be fydd yn y pasbort y dyfodol, person fel Gemma, wrth gwrs. Ond ma'n hyfforddion ni, defnyddiwch nhw hefyd yn gwneud ymchwil agos at arfer, a dyma chi rai o enghreifftiau y gellwch chi ddefnyddio hyfforddion. Er mwyn gwella datblygiadau am y Gymraeg yn eich ysgolion chi, boed yn gynradd neu boed yn uwchradd, o'n i'n clywed rhywun yn siarad dros amser cinio am capten Cymraeg, ac mi oedd um, un o'n hyfforddion ni llynedd wedi ymarfer capten Cymraeg i fodelu patrymau iaith yn ei ddosbarth yn cael dau, wedi gwneud gwaith ymchwil arno fo ac yn gallu bwydo hwnnw gobeithio yn ôl i'r ysgol. Da ni camfyfyrwyr yn edrych ar apps fel Book Creator a Puppet Pals i ddatblygu'r Gymraeg, felly dyma i chi math o syniadau gallwch chi ddefnyddio'r hyfforddion i wneud gwaith cael parhau i chi oherwydd mae'r diddordeb ganddyn nhw neu fysa nhw wedi cychwyn yr ymchwil. A'r un olaf yn ddiddorol, Teach Me Welsh Year Seven. Da chi enghraifft yn fan'na o fyfyriwr oedd ddim yn llawer o Gymraeg ond oedd y dosbarth cofrestru'n llawer iawn gwell na fo. At ddedfryd a flip the teacher then, wel, ia, fine iddo fi, carry on. A be oedd o'n olygu oedd bod y plant, y bobl ifanc, yn ei ddysgu fo, ac oeddan nhw'n teimlo cymhelliant ac yn chwyddo wedyn wrth weld sut fedra i wella iaith yr athro. Dyna'r math o brojectau ymchwil da ni'n olygu fel ymchwil agos at ymarfer, sydd, gobeithio, yn gallu eich helpu chi. Felly, 'da ni 'di clywed sawl gwaith heddiw gan Nia fan hyn, rhowch unrhyw syniad i lawr, unrhyw beth fysa chi'n dymuno cymorth ganddo ni fel y Brifysgol i helpu o ran yr ymchwil, fel sy' 'di digwydd efo Project Saint Joseph, ac unrhyw fath arall, mi fedan ni'ch cynorthwyo chi yn y maes yna. Ond dwi'n gorffan efo'r goodie bag. Mae Nia wedi bod yn sôn am y goodie bag 'ma, dwi ddim yn cael mynd rhag ofn i bawb Heglu hi o 'ma, ond mae'n amser heglu o 'na 'wan. Ac felly mae'r goodie bag i chi, ac fel dach chi 'di clywed yn barod trwy Enlli a trwy bobl eraill, sef Nia os dwi'n cofio'n iawn, mae o'n beth ymarferol, user friendly, y gellwch chi ddefnyddio i weld beth sy'n siwtio chi, pa ddull addysgu fysa'n siwtio'ch ardal chi, y'ch ysgol chi a'ch plant chi. Ga i orffen yn ôl i'r dechrau, sef un o'r Llinyn cyswllt aer sydd yn y gynhadledd heddiw, sef tîm cyd-weithio a'r brwdfrydedd a'r gymuned Gymraeg mae hynny yn ei greu. Ond mae hyn yn debyg iawn i'r ddarluneb fach o'r Blodyn, y planigyn, gwenyn bach, a'r gwynt. Tri pheth, y blodyn, y disgybl ifanc sy'n trio dysgu Cymraeg fath beth fo'i gefndir o. Y gwenynod prysur, y chi, yr ymarferwyr a gwahanol fathau o ymarferwyr sydd ar gael. A'r gwynt, mae'n rhaid weithiau cael yr ymchwil hefyd, fel mae'r Llywodraeth yn deud, i dan ategu'r cyfan, er mwyn peillio, er mwyn gwella. y planhigyn yna, y plentyn, y bobl ifanc, i siarad yn Gymraeg, i fod yn hyderus fel Megan, fel Gemma, i ddatblygu i fod yn siaradwyr o fewn eu cymunedau. A dwi'n gobeithio na trwy'r yr gymuned yma da ni wedi sefydlu heddiw, rhwng y Brifysgol, rhwng gwe a chitha fel ysgolion, y gallan ni newid y ferf sydd yn y dyfyniad yna. gan y Llywodraeth. In future, nadi heddiw, newidion o, ma'n digwydd rŵan, yn y presennol, 'dan ni 'di gychwyn arno fo, yn sicr yng Ngogledd Cymru, yng Ngwe ac yn 'ych ysgolion ac ar lawr 'ych dosbarthiadau chi. Diolch yn fawr i chi.